די וואך איז פרשת יתרו, און יתרו איז מיין מתן תורה, און ס'איז דא די עשרת הדיברות. עס האט אמאל באמערקט אז זעקס פון די עשרת הדיברות רעדט זיך צווישן איין מענטש און א אנדערע מענטש, און נאר פיר רעדט זיך צווישן א מענטש און די אייבערשטער. די ערשטע פיר איז בין אדם למקום, האסטו אנכי ולא יהיה לך, לא עשית השם השם אלקיך לשווא, און זכור את יום השבת לקדשו. די פיר איז צווישן א מענטש און די אייבערשטער. נאכדעם הייבט זיך אן קאווע דער סביכא את עמיך, ס'איז טאקע צווישן א מענטש און זיינע עלטערן, אבער ס'איז צווישן איין מענטש און א אנדערע מענטש, און נאכדעם אלע אנדערע זאכן איז בין אדם לחבירו. איז רוב פון די עשרת הדיברות רעדט זיך וויאזוי א מענטש זאל זיך אויפפירן איינער מיטן צווייטן, און און נאר א קליינע חלק רעדט זיך צווישן א מענטש און די אייבערשטער. שפעטער ווען די קוקסט אין די תורה איז דא תריג מצוות, זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות, און רוב פון די תריגן מצוות רעדט זיך צווישן א מענטש און א אנדערע מענטש, און ווייניג רעדט זיך צווישן א מענטש און די אייבערשטער ווי אזוי מען זאל דינען די אייבערשטער. וואס ווייזט דאס? אז א מענטש האט געקענט מיינען, איך וויל דינען די אייבערשטער, ווייסט איך וועל טון? איך וועל לערנען, איך וועל דאווענען, איך וועל לייגן תפילין ערליך, איך וועל האלטן שבת, ווייסט איך וועל טון אלע מצוות וואס איז צווישן מיך און די אייבערשטער, און איך וועל אוועק קוקן אויף א צווייטן, די אלע זאכן, נע, וועט מיך נישט אנגיין, זאלסטו וויסן, ניין, דאס איז נישט גערעכט, דו ווילסט דינען די אייבערשטער, זאלסטו גיין און זיך אויסלערנען זיי צו זיין א מענטש צווישן אנדערע מענטשן, זיי א מענטש, זיי ערליך, טו ביזנעס ערליך, אזוי דינסטו די אייבערשטער, יעדע מאל א מענטש טוט ביזנעס ערליך דינט ער די אייבערשטער, יעדער מאל א מענטש האלט זיך איין פון גנב'נען דינט ער די אייבערשטער, יעדער מאל א מענטש האלט זיך איין פון רעדן לשון הרע דינט ער די אייבערשטער, און יעדער מאל א מענטש רעדט גוטס אויף א צווייטן דינט ער די אייבערשטער, און אזוי אן און אן און אן. די עיקר עבודה פון א מענטש איז צו האבן מידות און זיך אויסקומען מיט אנדערע מענטשן, און נאכדעם קומט די חלק צווישן דיך און די אייבערשטער, ווייל די איינציגסטע וועג וויאזוי די קענסט זיין מיט א ריינע הארץ צום אייבערשטן איז נאר טאמער די האסט א ריינע הארץ פאר יעדעם איינעם, ווייל מען קען זען א מענטש ער קען לערנען, ער קען דאווענען ערליך, ער קען זיין אפילו טון חסד, און ער איז מכבד שבת, און וואס זאל נאר זיין? אבער וויאזוי קענסטו וויסן אויב מיינט ער עס ערנסט? זאלסטו קוקן וויאזוי פירט ער זיך אויף מיט אנדערע מענטשן, וויאזוי טוט ער ביזנעס, ווען ער רעדט וואטשט ער נישט צו רעדן לשון הרע. אויב איז ער אזא מין מענטש זאלסטו וויסן ער איז א ערליכע איד, און טאמער איז ער נישט זאלסטו וויסן אז ער איז נישט קיין ערליכע איד. ווייל דארט ליגט די עיקר ערליכקייט, וויאזוי א מענטש פירט זיך אויף איינער מיטן צווייטן, און קוק אפילו וואס עס שטייט ביי די צווייטע בית המקדש, די צווייטע בית המקדש איז חרוב געווארן וועגן שנאת חינם. וואס איז שנאת חינם? איינער מיטן צווייטן. וואס זעט מען פון דעם? אז די עיקר עבדות השם איז איין מענטש מיטן צווייטן. סאו לאמיר זיך שטארקן און אנהויבן ליב האבן יעדעם איינעם, און מחזק זיין איינעם צווייטן, און אזוי וועט מען ווערן נענטער מיטן אייבערשטן און זוכה זיין ביז גואל צדק מהרה ימינו אמן.